Agza bolmaly laýk basmaly dostuňyz bilen paýlaşmaly hemmämiz türkmen az bir şekilde oýnaýas we bu günki oýnumyz kontent wideomyz nähili diýip sorasaňyz bazar güni edip durys dördünji iýulda çekilendir bazar güni ýagny türkmenleriň arasynda arbalet uly çyny lobi açyldy diňe arbaletler bar hemme kim arbaletde oýnaşmaly üç ýüz ýigrimi bäş usc baýragymyz bardyr bu hepdäniň sponsory maksat nazarow spasibo bratan şo taýdan saňa şo taýdan

Hs urulmadykça bir okda ýöremeýiňda. Atdyň bratan. Urduň urduň urduň urduň.
Run.
Ölesi gelen. Ölesi gelen ýa bunyň.

Maşyn bazary gutardym ýa entek başlanokmy ýene şu maşyn bazary derek kontent oýnumyz başlady ýitler mhmm.
Bekle lan eceliň gelýo bekle bekle jelladyň gelýo bekle Oý duýduňmy.
Oý krasawçi Bar ýanyna Bar ýanyna bratan Janyňam ahuýenny.

Arslan aňardan atjak weli. Oy! Kelesini işletdi Aybek. Kaçtı. Arslan şu an ikisini hem alıp bile. Düştü Arslan.

Red Apple öldürdi diýemi? Tommy, Tommy, Tommy. Şatlyk, ezdi Mary Şatlyk. Guwanç Nurmamedo, ýapyň munuň gapysyny. Ýapyň bu gapyny. O bir köprü köy köprem boldy. Kolbe fısvoleda.

Muny başlaň. Dmjzneni başlaň. Gaçyp bardylar ýandan. Madina ýumruga girdi. Ýumruk faýtda alnyp barýa Madina. Ölüp barýa Madina. Gaçdy Madina. Madina öldü Madina. Çep pakryşkaňy alypdyrlar öňte gelen. Maşyn aşağı diýip barýa. Ezdiň. Ezdiň, ezdiň, ezdiň, ezdiň.
Nope. Ay!

Rede Pro. Azat birini izle. McLaren bilen McLaren. Razer. Razer izlediler. Arslan öldürdü Razer. Hiç kim izlene onu. Başka. Kobra var berdi.

Maşyndan düşmeli däl bäri hiç hili. Top bire üç ýüz ýigrimi bäş UC berilýär. Arslançyk geldiňmi? Ismoil, Rep Ismoile UC berilmeýitler. Rep Ismoile UC berilmeýär. Nerwim oýnama diýdiler ha. Rep Ismoil ýazyp goýuň adyny. Dur ýazaýyn şuň adyny.

Ýörýär häzir. Gaty az galdy. Janyňy bas. Zona adam gelýär häzir. Razer aşakda. Hemmesinde Karoçi arbaleti bar bulaň pomoýmy. Oý oý oý oý bezumini başladylar. 70 Jaguar Razer galdy. Haýsy ýeňer ýigitler? Haýsysy ýeňer? Çatda belläp geçiň. Çatda belläp geçiň.

Olam ýedi diýip goýupdyr. Iki kil bilen Krassawçik, Razer ikinji boldy, bäş kil bilen Jaguar üçünji boldy, bäş kil bilen Anwaryň, altynjy bolan dostumyzyň bäş kili bar. Köp kil alanlar Mary nol bir dört kil alypdyr, Anwar, Eýlek Anwar dört kil alypdyr. Okey, bäş killi Paşa Arslan bar. Paşa, kaşa diýer-ä. Başga başga başga başga başga başga başga köpräk dört bäş kiliň üstünden başga ýok başga ýok Dostlar sizler kim şular ýaly oýun olar oýnamak isleýän bolsaňyzlar Playsafe ýutub kanalyna her hepdäniň altynjy ýedinji güni bu hepdelik her hepdäniň altynjy ýedinji günleri gelip bilersiňizler Mundan soň hem bular ýaly kontent wideolarymyzy köp köpräk etmäge planlaşdyrýas. Üç ýüz ýigrimi bäş UFC-ni ýetmiş ýedi diýip bir dos oglanymyz gatnaşdy we gazandy. Nähili oýnadyk? Arbalet fight oýnadyk. Dostlaryňyz bilen paýlaşyň, laýk basyň, agza boluň. Indiki wideolarda görüşençik özüňize gowy serdiriň. Çao, baý baý. We her hepdäniň ikinji dördünji gün täze wideolarymyz paýlaşylýandyr, ýatdan çykarmaň. Diýip ýapmaly dostlar dogry.